Hindi aktrisalary dünýä kinosynda düýbünden üýtgeşik hadysa. Olaryň ajaýyp owadanlygy we özüne çekijiligi planetanyň ilatynyň erkek bölegini däli edýär. Ýaşuly nesliň tomaşaçylar köpçüligi hindi kinolarynyň ertekilerdäki ýaly owadan gahrymanlaryna seretmek üçin Kinoteatrlara ylgaýan wagtlaryny ýatlaýan bolsalar gerek. Bu gün Bolliwudyň buýsanjyna öwrülen hindi aktrisalaryň kyn ykballary hakda gürrüň bererin. Olaryň haýsy ýoldaşynyň ikinji aýaly bolmaga razy boldy? Haýsynyň millioner adamsy bar, haýsy bolsa duýdansyz aradan çykdy? Hindi kinosynyň janköýerleriniň söýgüli aktrisasy Hema Malini Oktýabr aýynda ýetmiş bäş ýaşaýar. Emma ýyldyz henizem owadanlygyny saklap gelýär. Sowet Soýuzynyň ähli ekranlarynda Zita we Gita hem Aly babanyň we Kyrk ogrynyň başdan geçirmeleri filmleriniň gümmürdäp duran wagtlary barada aýdyp hem oturmaly. Baý we üstünlikli kakanyň gyzy Hema Malini Amerikada bilim aldy. Oňa mynasyp ýigit hem tapdylar. Emma birden hiç kimiň, şol sanda Hemanyň özüniň hem garaşmadyk zady boldy. Şol wagt ýigrimi üç ýaşyndaky aktrisanyň ýüregi Zita we Gita filmindäki kärdeşi Dharmendra tarapyndan alyndy. Belli aktýor Malinidan on alty ýaş uludy we dört çagasy bardy. Uly dawa döredi. Dharmendranyň aýaly hiç haçan aýrylyşmaga razy bolmajakdygyny aýtdy. Hemanyň kakasy hem gyzyndan ýüz öwürjekdigini we mirasdan mahrum etjekdigini aýtdy. Aşyklar bir müň dokuz ýüz ýetmiş sekizinji ýyla çenli Hemanyň kakasy ölýänçä gatnaşyklarynyň syryny gizläp sakladylar. Ahyrynda Hema aktýoryň ikinji aýaly boldy. Iudaizmde köp aýallyga rugsat berilmeýär. Ýöne olar bu meseläni çözmegi başardylar. Hema we Tharmendra elli ýyla golaý bile bolup, iki gyzy ulaltdylar. Olar üstünlikli we örän baý. Maşgalanyň hasabynda takmynan sekiz ýüz elli million dollar toplandy. Hema häzir filmlerde surata düşenok, ýöne adamsy bilen bilelikde esaslandyran önümçilik kompaniýasyny dolandyrýar. Häzirki wagtda aktrisa diňe özi iş bilen meşgullanýar. Dharmendra ýaşy sebäpli pensiýa çykdy. Hemanyň Mumbaýda bäş gatly köşgi bolup, hindi ýyldyzy ony gyzlara halk tansyny öwredýän ullakan tans zaly bilen enjamlaşdyrdy. Iki müňünji ýyllaryň başynda Hindistanyň Halk partiýasy Hemany özüne orunbasar saýlady. we aktrisa henizem Mejlisiň aşaky palatasynyň mejlisine gatnaşýar. Kajol meşhur hindi maşgalasynda önüp-ösdi. Onuň ýakyn garyndaşlarynyň hemmesi aktrisalardy. Onuň şahsy durmuşynda hem hemme zat gowy boldy. Bir müň dokuz ýüz togsan bäşinji ýylda

Olaryň iki gyzy we ogly bar. Eje bolmak üçin Kajol çynlakaý synagdan geçmeli boldy. Ol iki dogulmadyk çagasyny ýitirdi. Häzirki wagtda elli ýaşyndaky ýyldyz haýyr-sahawata ünsi jemleýär we çagalar fonduny dolandyrýar. Iki müň sekizinji ýylda Kajol işjeň raýat garaýşy üçin milli baýragynyň eýesi boldy. Aktrisa Juhi Çawlanyň ady hindi dilinde Jasmin diýmekdir. Hakykatdanam Juhi ýaşlygynda bahar ýaly owadandy. Muny onuň Miss India adyna eýe bolmagy subut edýär. Ol ilkinji gezek bir müň dokuz ýüz segsen altynjy ýylda Soltanyň emlägi filminde baş keşbi janlandyrdy. Söýgä tarap filmi bilen bolsa bütin dünýäde meşhurlyk gazandy. Adatça Bolliwudyň aktýorlary kärdeşleriniň arasynda ýanýoldaş tapýarlar. Emma hemme Juhiniň düýbünden başga bir gurşawdan ýoldaş edinendigine gaty geň galdy. Aktrisanyň we Hindistandaky iň baý telekeçileriň biri Jay Mehtanyň toýy bir müň dokuz ýüz togsan bäşinji ýylda bolup geçdi. Meşhur Juwatyň üns merkezine öwrülmek islemedi. Şonuň üçin olar daşary ýurtda toý etdiler. Juhiniň karýerasy şol döwürde iň ýokary derejesine ýetipdi. Maşgala bir gyzy we bir ogly dünýä inderip, ikisi hem aktýor bolmagy arzuw edýärler. Häzirki wagtda Juhi Çawla elli alty ýaşynda. Ýöne ol täze filmlerde köp düşmeýär. Aktrisa indi rollary saýlamaga üns bilen çemeleşýär. Mundan başga-da, Juhi önümçilik işinde adamsyna kömek edýär. Maşgala kaşaň bagly uly jaýda ýaşaýar. Aktrisa gülçülik bilen gyzyklanýar. Ýyldyzyň emläginiň takmynan ýedi million dollar töweregi bolandygy aýdylýar. Bir müň dokuz ýüz segsen birinji ýylda Söýginiň höwesi filminiň düşürilişinde ýasama däl-de, hakyky hyjuwlardan ýaňa duýgular gaýnaýardy. Filmiň režissýory baş aktýorlaryň Rekhanyň we Amitah Bachjanyň tüweleýli romantikasyna şaýat bolanlygyndan hakyky şogy başdan geçirdi. Şol bir wagtyň özünde, filmdäki rollaryň birini Batjanyň kanuny aýaly Jaýa Bhaduri ýerine ýetirýärdi. Iki ýyldyzyň arasyndaky jenaýatçylykly gatnaşyk birnäçe ýyl dowam etdi. Jaýa Batjandan hiç haçan aýrylyşmajykdygyny aýtdy. Emma hemmesi garaşylmadyk ýagdaýda tamamlandy. Anitah surata düşmäniň birinde işleýärkä agyr ýaralandy we bir hepdelik koma düşdi. Akylyna gelip, ol maşgalasyna dolanyp barmaklyk kararyny kabul etdi. Bir müň dokuz ýüz togsanynjy ýylda Rekha Delida telekeçi Mukeş Aggarwala durmuşa çykdy. Tiz ara onuň adamsynyň aşa gabanjaňlykdan we öz janyna kast etmek pikirinden ejir çekýändigi belli boldy. Bir ýyldanam az wagt geçmänkä, Aggarwal öz janyna kast etdi, şeýdip hem Rekha üçin köp problema döretdi. Bu ýyldyzyň abraýyny düşürdi. Hemme derrew onuň Batjan bilen bolan romanyny ýada saldy. Häzirki wagtda ýetmiş ýaşly Rekhanyň Mumbaýda owadan, bag bilen gurşalan köşgi bar. Ol uzak wagtdan bäri ýakyn garyndaşy bolan ýegeni we sekretary Fardana bilen ýaşaýar. Mundan başga-da Rekkanyň uly kwartirasy we gymmat awtoulaglar kolleksiýasy bar. Aktrisanyň girdejisi takmynan kyrk million dollar. Ýyldyz henizem gaty owadan, ýöne ol seýrek surata düşýär, söhbetdeşlik asla bermeýär. Iň soňky sapar onuň gatnaşmagynda film iki müň on dördünji ýylda surata düşürildi. Iki müň on sekizinji ýylyň fewral aýynda Dünýäniň dürli künjeklerindäki hindi kinosynyň muşdaklary pajygaly habary eşidip gaty gynandylar. Bolliwudyň meşhur aktrisasy Şridewi birden aradan çykdy. Aktrisa bary-ýogy elli dört ýaşyndady. Şridewi togsanjy ýyllarda Hindistanda super ýyldyz hasaplanýardy. Mithun Çakraborti bilen bile düşen filmleri oňa ajaýyp üstünlik getirdi. Şridewiniň Çakraborti bilen romany metbugatda işjeň ara alyp maslahatlaşyldy. Mithunyň kanuny aýaly bilen aýrylyşmak isleýändigini ýazdylar. Ýöne ol aýalynyň çaga garaşýandygyny bilip, çözgüdini ýatyrdy. Aktrisa onuň aýaly bilen ýaşamagyny dowam etdirendigini bilip, gatnaşyklaryny düýbünden kesdi. Bir müň dokuz ýüz togsan altynjy ýylda ýyldyz prodýuser Boni Kapur bilen durmuş gurup, onuň birinji maşgalasyny weýran edendigi halky ýakymsyz geň galdyrdy. Aktrisanyň garşysyna gybatlar we hatda ýigrenç garaýyşlar döküldi. Aslynda ol Kapuryň bikanun aýaly boldy, sebäbi şol wagt olaryň nikasy resmi taýdan resmileşdirilmändi. Şridew bilen Boniniň iki gyzy boldy. Olaryň ulusy aktrisa Kärin saýlady. Iki müň on ýedinji ýylda är-aýal Russiýa film festiwalyna gatnaşmak üçin geldi. Şridewiniň ölümi hemmäni geň galdyrdy. Aktrisa ýegeniniň toýuna Dubaýa uçup gelip, myhmanhanada suwa düşýärkä huşuny ýitirip aradan çykdy. Resmi wersiýa görä, munuň sebäbi ýürek agyry diýip anyklandy. Aktrisanyň jesedi hususy uçarda Mumbaýa kidildi. Köp adam söýgüli aktrisasy bilen hoşlaşmak üçin geldi we polisiýa şu sebäpli köp ýol ugurlaryny ýapmaklyga mejbur boldy. A siz haýsy aktrisalary halaýaňyz? We kimler barada bilesiňiz gelýär? Bu barada teswirlerde ýazyň. Şeýle-de kanalyma ýazylyň we wideony halan bolsaňyz laýk basyň.